Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom.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
Is-sena tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Llejla ħa nospita familji oħra. Illejla l-mistiedna tiegħi huma l-familja tal-preżentatur Luke Dalli. Ma' Luke illejla ħa jingħaqdu Svetlana, Dias, Dea, u Baby Ben. Wasalli għal widnejja li d-dar ta' Luke għal dan il-Milied kienet armata sas-snienha bid-dekorazzjonijiet. Mistagħġbin xi ġmiel ta' dekorazzjonijiet kellhom. L-unika problema u l-ikbar inkwiet kien Ben, li tgħix kemm qajjem inkwiet bis-siġra tal-Milied. Min jaf lil Luke kulħadd jaf li Luke Juventin u Juventin akkanit. Diaz Interist. Għandi kurżità biex inkun naf Diaz x'qal lil Luke fl-aħħar tal-istaġun li għadda meta l-Juve bilkemm inġabru ma' l-ewwel tlieta tal-klassifika. Niltaqgħu mal-familja ta' Luke minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site around. At Continental Cars.

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time qegħdin ngħixu l-aħħar ftit sigħat tas-sena 2022. Għal dawn l-okkażjonijiet speċjali għal dawn il-festi kuljum kelli miegħi mistiedna familji differenti biex nagħlaq ħa nagħlaq bil-kbir. Illejla miegħi għandi familja numeruża, storbjuża, mimlija enerġija u d-dar tagħhom mistagħġbin kif inhi armata bid-dekorazzjonijiet tal-Milied sa snina. Nilqa' miegħi lill-preżentatur Luke Dalli flimkien ma' Svetlana, Dea, Diaz u Baby Ben. Hello Luke. Isma' ħares l-ewwel wieħed. Bdejt narah minn taħt il-lajn. Lajn. ċanna, il-festi tajba, kif int? Jazza tal-invit. Tajja bħafna. Isma, qed narak naqra anzjuż, għaw għax. Eżatt, din mhux l-ewwel darba, imma llum l-iktar anzjuż għax qed taraħ xi ħaġa. Ma jimpurtax.
Hello, Dia, kif inti? Hello Ben, il-festi tajba żvetta. Kif int? Mhux ħażin.
Isma' Svet, qaluli li mistagħġbin kemm int akkanita tad-dekorazzjonijiet. Is-soltu iva. Għaliex is-soltu? Imma did-darba Ben żarma qabel armajna. X'għamel Luke mela? Mela dan, bdejna narmaw, ovvjament aħna l-familja tagħna narmaw kmieni u meta ngħidilkom kmieni jiġifieri tgħaddi l-festa tal-mejtin, tajjeb, il-qaddisin kollha u narmaw tal-Milied, jiġifieri Novembru nkunu ġa armati kollox. Is-sena l-oħra Ben kien għadu toddler, ġifieri ma tantx kien jiċċaqlaq ħafna, so għamilna l-affarijiet li għamilna s-sena l-oħra kompletament. Imma dis-sena kif armajna żgħar, bdejna nisimgħu affarijiet jinkisru, affarijiet jinqelbu. Allura għedna isma', ma' Ben naħseb fejn ilaħħaq hu mhux se nagħmlu affarijiet tal-Milied, mhux se nagħmlu tiżjin. U hekk u hekk ġara. Dija, jiġifieri d-dar.
Dija, għandkom Christmas tree d-dar? U armata kollha? Aha. U x'ġaralha l-biċċa t'isfel? Inkisret.
X'għamel Dija smela Ben?
Għatu għal daw il-boċċi.
U kollha spiċċaw mkissrin daw l-imbirgin boċċi. Tan-naħa t'isfel.
Isma' Diaz, kif qegħdin hawnhekk ħa nitkellmu naqa' fuq dil-biċċa tax-xogħol. Wasalli għal widnejja li inti Interist, veru? Iva.
U Luke x'inhu?
Juventin.
Juventin?
U meta jitilfu l-Juve toqgħod taqbad miegħu għax tilfu jew le? Ma noqgħodx miegħu. Le?
Possibbli ma jaqbadx miegħek Luke? Ħa ngħidlek għax jien ma nkunx sabiħ ħafna meta jitilfu l-Juventus u jaf li ma nkunx f'dik il-frame of mind li jaqbad miegħi. Allura jipprova joqgħod naqa' lura u ma mbagħad l-għada jiġi fuqi u jistaqsini dik il-mistoqsija tad-dieqa x'ngħidlu jien. Rajtha l-logħba?
Jiġifieri ma jkunx qed jaqbad miegħek imma b'mod intelliġenti. Imma bravu għax rajtha l-logħba? Rajtu kif qalgħuh il-goal il-Juve? U jibda dieħel bil-mod il-mod hekk qisu shark dieħel lejn il-port hekk. U dieqas, jekk ma jmorrux tajjeb l-Inter, x'jgħidlek hu? Jaqbad miegħek? Eħe, jien iva, jien naqbad naqa' miegħu, ii. Isma' Żved, kurżità, Luke, biex tixtrilu rigal, mill-wieħed sal-għaxra kemm hu diffiċli? Eleven.
Eleven? Diffiċli wisq.
Għaliex? Mhux għax ma japprezza xejn. Imma dejjem nipprova ddih xi ħaġa li m'għandux jew xi ħaġa oriġinali. Imma dejjem niġbej ħaltin x'għandu nixtru. Isma' Luke, li xtratlek dejjem għoġbok. Dejjem għoġobni.
Apparti il-flokk.
Tal-Juventus. Eżatt, dak il-flok tal-Juventus. Mux moġobni.
Mux moġobni, xkien l-inqas wet minn range ta' dik is-sena li kelli grazzja miegħu. Qed tifhem imma ħadd gost bih u hekk jien il-passat tiegħi ta' attur. Nużah f'da ċirkostanzi, qed tifhem. U anzi bdejt nuriha vera thank you qalbi mill-qalb. U mbagħad il-mistoqsija ta' wara kienet da bi return? U kien.
Xa nġibu wara u ġib xej. Ġib xej u let għax tinkwieta. Imma vera, apparti xej, ir-rigali ta' Żved dejjem kunu maħsubin, sens għal flok. Ma dejjem ikollhom ħsieb warajhom. Alla meta tiġi f'dubju u tixxi flok tal-Juventus mela vera ġiet. Darha mal-ħajt. Darha mal-ħajt.
Mija fil-mija.
Dea, jien nixtieq nitkellmu naqra fuq il-videos tiegħek u tal-Mami Tiżfnu. Għax hi wasalli għal widnejja li tagħmlu videos inti u l-Mami Tiżfnu. Ta' min tkun l-idea biex tagħmlu dawn il-videos? Ħa nibdew minn hemm. Jiena. Inti?
U min jagħżilha d-diska? Jien. Tiegħek tkun l-idea normalment? U kif tagħżel id-diska li mħa tagħmlu u tagħmlu rehearsal qabel eżempju? U inti tagħżilha d-diska? Żvet, mal-ewwel ċans tiġi tajba żifda jew tagħmlu aktar minn darba? Hemm ħafna videos nibdew nifqu nerġgħu nibdew ma kollha nżommuhom u meta narawhom. Nisbaħ rikordi.
Dejja bejnietna, min hu l-aħjar żeffien, min jiżfen l-aħjar, int jew il-mami? Jiena.
Inti?
U vera, eh? U vera x'brava ħa ngħidlek biex tiżfen. Isma', intom żgur ċerti li tridu l-ben fuq is-sett? Mela, mela l-ben ħa nħalluh hawnhekk, ħa mmorru għall-waqfa żgħira tar-riklami. Ir-reġiji qed jgħidulha li qed jgħidulna li għandna filmati ta' Ben ikisser il-Christmas trees u ħa narawhom minn hawn ftit ieħor. Ħa mmorru għall-waqfa żgħira ta' riklami.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.
Gift your taste buds with Fjord Vita's vast range of cheeses. From cheddar to jalapeno Havarti and fresh mozzarella to goat cheese, a variety of cheeses to put together the perfect cheese platter. Total Tools, super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium ion battery, komplut basket, zewġ batteries u charger, għal prezz ta' 246 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollaġin li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, Għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop u pommi ma' ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata, grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our three operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St Thomas Hospital.
F'dan iż-żmien tas-sena, iċċelebra b'mod li tirrispetta l-ambjent. Evita dekorazzjonijiet b'materjali li ma jiġux riċiklati. Evita ikel ippakeġġjat b'ħafna plastik bla bżonn, plastik li jintuża darba biss. Servi li kellu xorb f'kontenituri u tazzi li jibqgħu jintużaw. Iċċelebra b'rispett lejn l-ambjent il-festi t-tajba.
The perfect gift this Christmas. Hansa.
Shop in store or online at hansa.com.mt.

Nilqakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Xandar Luke Dalli fl-imkien ma' Svetlana, Dea u Dias u Baby Ben li Baby Ben mill-li jider jgħat naqra zejra kwiet emmek. Kif se kont? Mux tajba l-likel ta' dik Ben. Mux tajba l-likel assolutament dik. Isu missieru. Luke. Luke, jien qaluli li Anki sal-kamra tal-banju tiddekoraw. Le, sekonda. Tiddekoraw hija kelma li użajtha ħażin. Jiddekoraw, għax jien kieku għalija, ikolli Christmas tree, tajjeb, u forsi bambin. Mhux nidħol fit-toilet u nsib nieqed Santa's Santa's warehouse, bit-toilet, bis-sit, tpoġġi fuq is-sit tal-Christmas father, mal-art għandek il-, kull fejn iddur. U mbagħad tara xi ħaġa ħierġa minn hemm. Jikkummentalek Svet fuq hekk, x'jibda jgħidlek? Igeru, geru.
U nċ tajdlu? Kull kamra bl-imbarat. Imma najdu biex kull kamra turik li ġej il-miliet. Le, isma, no bit tfal. Ikun sħun.
Eżatt. Vera, vera, vera. U għu ħadam il-kmamar li l-iktar li tuża. Eżatt, u l-unika decoration li baqa postu. Baqa postu. La tħammeċ.
Luke, iktar kmini bdejna nsemmu kif eh, Baby Ben dal-miliet, kull Christmas tree li sab qoddemu, Litteralment ġabha rat. Rat. U minn fejn bdiet din? Mid-dar? Għax għandna xi filmati wkoll fejn litteralment ħa narawh jaqbad il-boċċi. Ebbo, dik fuq il-vapur ta' Għawdex hemm, ara. Fil-fatt bil-caption erġajna. Jaqbad il-blaleb, pupp u jibda jermiehu. Imma l-isbaħ waħda di hija. Din hija l-aqwa waħda. Dik hija l-lukanda, paħ! Rajtu? U fil-fatt minn taħt hemm miktub Mill-wirt tiegħek, sieħbi. Għax dik konna l-lukanda tagħna u rat bil-Christmas tree u l-baubles kienu tal-ħġieġ. X'jaqbadu flum daqshekk, rat, kollha kemm huma. Imma hekk jieħu gost hu, hekk jieħu gost. Allura issa jekk nbattilkom it-tatt tal-Christmas tree tagħna kif inhi, għandek in-nofs ta' fuq Armata ħafna. armata sabiħa bil-baubles, bid-dawl u kollox u n-nofs t'isfel vojta qisu s-seba' snin tal-għaks. Min għandu l-qtates qed jirrelata ħafna miegħek għax min għandu l-qtates l-istess ħaġa eżatt tiġrilu. Nimmaġina li hekk. Imma għiduli l-verità, min jieħu ħsiebu l-aħjar lil Ben, il-mami u Luke jew intom it-tnejn?
Tista' tgħid il-verità.
Għax jien qaluli żmanu għandna wkoll filmat fejn inti u Dea qegħdin litteralment tibnu torri kbir bil-cushions. Eżatt.
Mbagħad jitla' t-tifel fuq u naqgħu xi saranna temmek jinżel.
Le, issa ħanejt xi ħaġa jien. Jiena naħseb l-aqwa żewġ, issa aħna għandna babysitters, għandna lil ommi, lil ommha, lil nannti, hawn ħafna. Però naħseb l-iktar żewġ babysitters li nħobb narhom imma Ben huma dawn iż-żewġ titfal. Għax letteralment tkun qed tara l-għaqda. Jieħdu ħsiebu pereżempju jekk għamel pupu, jiġu isma' għamel hekk, biddillu. Biss ma jqogħdu jilagħbu miegħu, jekk qala' ħafna toys jagħmlu clean up huma. Ġifieri jien għalija huma l-aqwa żewġ babysitters li jista' jkolli. Żved Biex nagħlqu, ma nistgħux ma nsemmux ir-regoli tad-deheb li Luke itikom biex titilgħu fil-karozza. X'ikunu dar-regoli, Żved? Minn mal-art għal fuq it-tapejt saħibkom. Mistux sa jkun ma s-sit tiklux jekk. Ġbir memx ċans li tkun xi wejf, per eżempju. Jew xi naqra. Jibda tkun wejf, espjega, jew toqgħod tixrob l-orinġu su tolliħek. Le. Jekk għadza nieħu ħsiba ħafna. Alla kulħadd irid jieħu ħsiba bħali. Tajjeb inti malajr temm il-ħmieġ, mela saqajk għal fuq it-tapit. Fejn iżomm il-ħmieġ? Mhux il-kumment u s-sit u għandna dejna bil-ħmieġ u ndelku u nagħmlu. Regola żgħira, mhux xejn. U x'jagħmlu josservaw, żgħira, diġà semma xi tmienja regoli kemm ilu jgħid. Josservaw, ara, ħa ngħid hekk, jiena d-dar l-erbgħa l-huma jisimgħu ħafna minni għax jafu li li ngħid għal ġid. Tajjeb, allura m'għandix biex neqred fuq hekk, assolutament.
Luke, fadlilna l-aħħar 30 sekonda l-awguri tiegħek għat-telespettaturi ta' one. Ovvjament, jalla jkollkom sena sabiħa, isbaħ mis-sena ta' qabel, però l-iktar importanti, u din nħobb ngħidha ħafna, Owen, fi żmien ta' festi, Kemm jista' jkun, jekk ħa tieħdu drink żejjed, issuqux, għax tweġġgħu intom, tweġġgħu ta' madwarkom, u jaħasra noqogħdu nispiċċaw fl-isptar jew fl-għawġ għal xejn. Il-bqija, l-iktar, li iktar importanti mill-oħrajn, għaddu l-ħin ma' dawk li iktar iħobbukom. Hemm min qiegħed waħdu f'daż-żminijiet u huwa l-ikbar weġgħa ta' qalb li tkun waħdek fi żmien fejn l-imħabba hija l-fulkru tal-festi. Naqbel miegħek Mija fil-mija kliem tad-deheb Luke. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidilkom grazzi talli ingħaqadtu miegħi illejla. Fil-fatt spiċċalna ż-żejt, ara, eżatt, eżatt ġejna. Imma llum għandkom ċans tagħmlu cheese splatter. Aħjar mela. Grazzi għal Fior di Vita, fil-fatt għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobnijiet li żgur ħa jirnexxilkom tagħmlu cheese splatter perfett. Grazzi għal Nemnem, għalikom għandna xemgħa li kull darba li ħa tgħoxxeluha d-dar żgur li ħa tiftakru fina. Kif ukoll grazzi għal Yogiti, ħa titilqu minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin għax fil-fatt, Għandna għalikom għażla sabiħa ta' tejjiet naturali Yogi. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas grazzi għall-benessir ESPA, għalikom għandna numru ta' trattamenti, qed jgħiduli f'widnejja li għaSvetlana daw it-trattamenti. Trattamenti biex tkun tista' tmur hemmhekk tirrilassa u tgawdi ftit ħin f'dan l-ispa u ħa toħroġ minn hemmhekk mimlija enerġija u lesta għal iktar xogħol. Ġast biex ngħidlek, id-drink favorit ta' Svetlana, sajf u xitwa, huwa t-te. Ġifieri, proset u grazzi. Ġifieri rnexxilna norqdu l-musmar fuq rasi. Kollox il-qas.

Qegħdin ngħixu l-aħħar ftit sigħat tas-sena 2022. Ħafna minna tiġa għandhom kollox lest u ppreparat u deċiż ta' kif ser jilqgħu s-sena l-ġdida. Min ser jistieden in-nies id-dar, min forsi ħa jorganizza xi ikla romantika, min forsi tiġa jaf fejn ser ikun il-post eżatt meta ser jagħmel il-countdown tas-Sena l-Ġdida. L-unika sfortuna f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ tal-Milied huwa li ċertu prattiċi li nkunu qegħdin nimplimentaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex nipproteġu l-ambjent, ma nafx jiġri u ninsewhom. Illum għalikom għandi ftit ħsibijiet biex infakkrek kif nistgħu niċċelebraw, però fl-istess ħin nkunu qegħdin nipproteġu l-ambjent. L-ebda ċelebrazzjoni ma tkun kompluta jekk ma niddekorawx għall-okkażjoni. Sfortuna kbira hija li ħafna mid-dekorazzjonijiet li nużaw ikunu magħmulin minn materjal li ma jistax jiġi riċiklat, plastik, karti li jleqqu, bżieżaq u glitters. Jintużaw darba u jintremew. Għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena, agħżel dekorazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, dekorazzjonijiet li tista' terġa' tużhom sena wara sena, jew inkella magħmulin minn karti naturali li jistgħu jiġu riċiklati. Tista' tagħżel li tkun kreattiv, torganizza attività żgħira mat-tfal, tuża dekorazzjonijiet mill-gazzetti, jew tpenġi weraq jew dekorazzjonijiet b'materjali organiċi oħra. L-ikel li nservu u nikkunsmaw waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għandu effett fuq l-ambjent. Jekk ħa tagħmel cheese platter, agħżel il-frisk u ixtri blużin. Jekk ħa tixtri prieżet u salami, tagħżilx dawk li jkunu ppakkeġġati fil-plastik li jintuża darba biss. U xi ngħidu għad-dips? Biex tagħmilhom int, faċli ħafna. Tkun qed isservi dips bnini u tevita ppakkeġġar ta' plastik li jintuża darba biss. Għall-festin li ser torganizza, Ikkalkula l-porzjonijiet sew biex tevita l-ħela tal-ikel, u l-fdalijiet trasformhom fi tnaqqir jew ikliet oħra. Biex isservi l-ikel, uża kontenituri li jistgħu jibqgħu jintużaw u mhux dawk li jintużaw darba biss. Din tapplika wkoll għat-tazzi. Uża tazzi li jistgħu jibqgħu jintużaw u tagħżilx dawk li tużhom darba biss u tarmihom. Idea tajba biex ma taqlax ħafna tazzi meta jkollok mistednin id-dar huwa li kull tazza torbot magħha żigarella kkulurita. biex b'hekk kulħadd jagħraf li m'hija t-tazza tiegħu skont iż-żigarella u skont il-kulur. B'hekk, meta jitlaq kulħadd, ma jkollikx xturrun tazzi x'taħsel, anzi, kulħadd juża tazza waħda għal-lejl kollu. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, importanti niftakru nisseparaw l-iskart anki waqt iċ-ċelebrazzjonijiet, kif nagħmlu tul is-sena kollha, jiġifieri nużaw il-borża l-bajda għall-iskart organiku, il-borża l-griża jew il-ħadra għall-metall, karti u plastik u l-ħġieġ inżommu ghalih. Ftakru li għas-sena l-ġdida l-ħġieġ ħa jibda jinġabar darbtej fix-xahar. Ejja jkollna ċelebrazzjonijiet sbieħ u fl-istess ħin nirrispettaw l-ambjent. Il-ħin għal-lejla kważi spiċċa għandna, qabel ma nħallikom nixtieq ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nixtieq ngħidilkom ukoll li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi llum u imbonniċi dott TV tellajna filmat Biex inlaqqagħkom mar-rebbieħa li kellna flimkien ma' Purina Pro Plan fil-ġrimgħat li għaddew tlabnikom tibgħatulna ritratt tal-klieb u tal-qtgħa tagħkom bit-tema tal-Milied. Minn dawk ir-ritratti kollha li rċevejna, intgħażlu r-rebbieħa u illum hemm filmat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv fejn qed inlaqqagħhom magħkom. Insomma, ssiru tafuhom iktar mill-viċin. Fil-ġranet li ġejjin ħa nniedu kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Purina Pro Plan, jiġifieri żommu widnejkom miftuħin u komplu segwuna. Sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, niltaqgħu għada, ħa nilgħabu kontra 30 sekonda għada. Sadanittant saħħa u l-lejl it-tajjeb. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
Esprit. Solpadeine soluble.